tiştek heye. Te pîroz bît. Erê pêxemberê Xwedê vê çendê zanî.

Tiştekî nexweş rê de ye? Erê tiştek çêbûye Bob? Ew ji zalamê he hîn bînin. Ew yê ji Kenanê hatî. Oy deng û basekê nexweşê bû me înan. Kaniye Yaqûb. Ez bar nakim eva xalê min laban e. Çi bûye? Dergam xelet kiriye? Her çende ev tiştê ez bêjim te dê te bixem êxit jî. Belê pa ez bawerim tu dê wergirî. Dê bavê bêdeng nebe. Babê te Îshaqê pêxember û axera du mahî kê kir.

Belbere tiştekî bikey ey pêxemberê Xwedê Piştî Îshak pêxemberî, pêdiviya Yeqûb pêxember li cihê wî bangewaziyê li Ken'anê bi gerîtin. Xişka te foyê qayê gotî evê çendê bigehîne birayê min Yeqûbî. Erê ma xwe ne tu dê me hêlî? Mirin rêkeka rast e û ji hemî çêkiriyên xwedî digirît û çiker jî ne şîş mirinê bi revin.

Û xemeka mezin ez Fednanê bihêlim. Belê pa eve ne destê min de. Eb dilê xwe nehatî me vêrê. Heta ku eb dilê xwe ji vêrê biçim.

Belê ku ez nîke qerdarê te me bi jiyana xwe. Mesûd e te em xizmeta te bikeyn ku hindî jiyana me ma bî. Jinka te û mirovê te pir pêdivî te neşimin. Pêdiviya serwehên bibînin û tu bi çi tişta deyndarê min nînî? Çavê hewel hewe bît. Em supasiya Xwedayê mezin dikein ku nemeta xwe di gel me kirî û ronahiya ayînê xwe kiriye dilê me de. Ev e çend sal e ez nav hewe de dijîm. Ez hevalê xweşî û nexweşiyê te bûm. Dê bo min jî ya nexweş bît. Hewa paristina Xwedawend û peykelat kir. Belê Xwedayê mezin û êkane dilê te hewe tijî ronahiyî bawerî kir. Hewa xwe ji xwedawenda û peykela dîl kir û hewa xwe bi xwedayê yê kaneve girê da. Ew xwedayê ye ku çi xweda nînin ji bilî wî. Hindî hîn fişên hişyar bin, ne ku rojek bit hîn ronahiya baweriyê biguhorin. Xwedayê me yê mezin hemî tişta dibînît û nike bi navê Xwedê ez dê xatira xwe ji we hemî axazim. Xwedê di gel we hemiya bît. Karê te xwedaynkirina pazên bû bû mavê çendîn salan û xwe careka bi tinê jî Te daxwaza beramberî vê çendêşme nekir e. Û ji ber başiya te û qenciya te bo van her du kiçê min ez dê nîveka malê xwe pêşkêşî te kim. Ez sipasdarê te me û dê nikevim navê xwe dê xatira xwişke jî xwazim. Sipasiya te dikim bab. Xwedî berdestî te fir hetir lê biket bab. Eve mafê wî ye. Ewî gelek zehmet ya bi me hemya ve birî û terş û tewal ji kêfxwedan kirî. Xatira hewe. Xatira we. Xwedê digel we bît. Xatira we. Xatira we.

Bes mudem te xist cêr kir ez li ber siva te dem. Berî nike belha xuda ma deyika te bû. Berî nike deyika te neşiya zaroka vînîtin û belhayê jî ziya herdem buhayê xwe hevîtin dev bavê te. Ê ji ber hindê wê xwe kire hevjina bavê te belku hindek zaroka bo vînîtin. Û paşî belhaya birayê te bo bavê te îna û ji ber vê çend dew bi xuda ne cihekê bilind def Yaqûbî. Ev cî naya dîre ew kerbêj deyika te pelînîtin piştî tu hatiye ser dinyayê kurê min. Û paşa wesa Hizir biket ku Buhayê berê nemaye li dev bavê de. Erê ma xwe ne Zelfa jî cariye bû li dev te? Belê e. Û piştî hingî min jî biryar da ez xuda ma xwe Zelfayê bo bavê te bînim. Ipke me hevjîna bavê te lê ez tirsiyam neker pitir şirîn bîtim ber dilê wî. Û Zelfayê bû te du bira înan Cad û Eşîr. Dawî!

Çimkî zarokên min gelek in û yetwekên in û hejîkirina Yaqûbê bo wê zêdetir nîn ne şimil. Vê cedê ku çi hesî diyê pê ben? Min ew hizir kir. Ma ne û gel menîme beramberê xişka xwe. Uf, ev rêkê gelek li me dirêj bû. Hiçeka me dê gehîn. Jiyan ya hosan e. Ev ê geştatiyan cihazînîne navbeyna çûn û hatina wan da. Ah, ah, Leya. Ah, Leya. Ah, ay. Erê çend nayab gehîn. Piştî sê danê dî.

Hera ker'anê xişka min û dapîrkekê bîne bilez. Di here. Di here. Lezê bike.